Howdy doody pawb! Croeso nôl i sianel Pop D gyda fi, Jacob, wrth gwrs. Sdim byd yn newid fanna, wrth gwrs. Haha! so heddi, mae'r fideo yn mynd i bod yn syml, syml iawn. Ni'n gallu chillo mas, ni'n gallu relaxo, tymu bach, sa'n mynd unrhyw le. Ond, chi'n gwybod beth i wneud? Cofiwch i dan ysgrifio i sianel Pop D, rho thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch notifications off a ni de. Heddi dwi'n mynd i bod yn neud pop culture quiz i weld faint rydw i'n gwybod am y diwylliant pop. Rydw i'n barod! Quiz pop culture Jacob.
Pwy perfformiodd yn hanner amser y Super Bowl eleni? Dwi yn gwybod yr ateb i hwn, Rihanna. Yes! Ni off! Cwestiwn 2. Beth yw cyfenw y teulu superhero yn y ffilm Pixar The Incredibles? Wel, nid Incredible yw e. O, guess fan hyn. Jones. Y teulu pa? Come on, Jacob. Pa Kardashian sy'n newydd gyhoeddi ei bod hi'n feichiog? Mae dy Kardashian sy'n ne. So, Kim Kardashian. Kim. Right, fi'n mynd i dweud Chloe. Courtney. Oh. Mae Taylor Swift newydd gyhoeddi ei bod hi'n dod i Gymru, wel, blwyddyn nesaf ar ei Eras Tour. Enw y pob era album. Sa'n gallu enwi Un i fod yn onest, sai'n gwybod. Teenager. Taylor Swift, Fearless, Re o, oh, o'n i'n gwybod Red, Speak Now, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnight. Stem ots, beth yw'r enw'r ddinas ffuglen lle mae Batman yn gweithredu? I'm Batman. Batman.
Gotham City. Da iawn Jacob, beth yw enw llaw y prif gymeriad yn gyfres lyfrau dyddiadur Dripsyn, Diary of a Wimpy Kid? Sai'n gwybod. Kiefer Moore. Greg Heffley. Pa actor sydd yn lleisio'r cymeriad Buzz Lightyear yn Toy Story? Tim Allen. To infinity and beyond. Enwa plant Kim Kardashian i gyd. Wow, hang on nawr. Faint o plant sy 'da hi? North? South? Mae pedwar dweud, what? North Saint Chicago? Salm? Na, sdim pwynt yna. Daeth y ffilm newydd The Little Mermaid allan yn ddiweddar. Beth yw enw actores Ariel? Fi ddim yn gwybod. What? Fi ddim yn gwybod unrhyw beth am ffilmiau. Pa sioe deledu animeiddiedig, waw, sy'n dilyn anturiaethau Finn the Human a'i gyhudol Jake? Adventure Time? O! Fi yn gwrando. Weithiau. Beth yw enw'r côr meibion poblogaidd o Gymru sydd wedi perfformio'n fyd-eang ac wedi rhyddhau albums fel Voice of the Valleys? O, hang on. Only Boys Aloud.

Swnio fel Jiminy Cricket. Pwy yw'r actor sydd yn chwarae LeFou yn y ffilm fyw, ooh, Beauty and the Beast, a wnaeth e hefyd chwarae Olaf yn Frozen? Josh Gad? Ie, yeah, mae fe'n awesome. Pwy yw'r artist sydd ar mwyaf o streams ar Spotify ar hyn o bryd? Mae da fi dau. Harry Styles neu Taylor Swift. Fi'n mynd i dweud Taylor Swift. The Weeknd? Really? Beth yw enw llawn Adele? Yw ei enw hi yn Adele rhywbeth? Adele Laurie Blue Atkins. Oh! Yn y gyfres teledu Doctor Who, pa actor oedd yn chwarae rhan yr un ar ddegfed Doctor? Right, fi'n nabod rai o'r Doctors. David Tennant. Matt Smith, Peter Capaldi, a fi'n mynd i dweud Matt Smith. Exterminate! Yes, come on Jacob! Pwy yw'r actores Gymraeg sy'n chwarae Stacey yn Gavin a Stacey? Hw, um, Joanna Page. Ie, yeah, wrth gwrs yw e. Sawl rhaglen episod o Friends sydd yna i gyd? So, 222. O, mae hwn yn loads. Pa gantores sydd yn cael ei chyfeirio ati fel y Queen of Pop? Efe Lizzo yw e? Na, na, na. Neu efe Beyonce? Neu Madonna? Sai'n gwybod os mae Madonna hyd yn oed ar y list. O! Sut o'n i'n gwybod yna? Wel, dyna ni. Right, dyma fi wedi gorffen y pop culture quiz. Fi wedi cael deg allan o 20, ond Cyn i chi fynd, ok, cofiwch i danysgrifio i sianel Popty, rhoi like ar y fideo yma a gwasgu gloch notifications. Ond, tan tro nesaf bawb, hwyl fawr! Ble mae pen fi di mynd? O, fan hyn.